Nyadi diatu aku datai baru mai kitai sama besembiang ba minggu ke sepuluh udah Triniti. Kena kitai mungkal sembiang kitai minggu tu kitai nyanyi lagu Bukan Dengan Barang Fana.

Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jaku penulu diambi ari Surat Saint Paul ti kedua ngagai Timoti, Bagi satu. ayat tujuh munyi tu, Sida deka nyadi pengajar adat Allah Taala, chukup arap kediri empu, tang sida enda meretika jaku ti disebut tauka utai ti dikenang diri. Tuhan enggau kita lalu sama enggau nuan mega. Kitai sama nyebut, Allah Taala temadu bekuasa.

dalam pengarap sereta ngesal ati, lalu enggau ati ti mutus tetap ngintu pesan Allah Taala, lalu begulai diau dalam pengerindu enggau pemaik enggau semua orang. Kitai sama ngaku penyalah kitai. Allah Taala temadu bekuasa, Apai kami ti di serega. Kami udah bedosa ngelaban Nuan

lalu saup kami betuai ke nuan enggau ulah ti badas awakka ngemesai ke nama nuan. Amen. Allah Taala ti mandu bekuasa ti ngampun semua orang ti amat ngesal ati ke dosa, kasih ke kita ngampun lalu ngelepas ke kita ari semua dosa kita. Netap lalu ngering ke kita dalam semua kereja badas. lalu ngintu kita dalam pengidup ti meruan oleh Jesus Kristus, Tuhan kitai. Amen. Tuhan kasihka kami, Tuhan kasihka kami. Kristus kasihka kami, Kristus kasihka kami. Tuhan kasihka kami, Tuhan kasihka kami. Kitai sama nyebut mulia. Mulia ka Allah Taala dalam endur ti pemadu tinggi, selamat ka nembiak Iya dalam dunya. Tuan Allah Raja serega, Allah Taala temadu bekuasa ti apai semua. Kami nyembah Nuan, kami meri terima kasih ngagai Nuan. Kami muji Nuan ketegal mulia Nuan. Tuhan Jesus Kristus Anak Tunggal Allah Apai. Tuan Allah Anak Domba Allah Taala, Nuan ti muai dosa mensia, kasihka kami. Nuan ti duduk muak kanan Allah Apai, sambut sembiang kami. Laban semina Nuan siku aja ti kudus. Nuan aja ti Tuhan. Nuan aja ti Pemadu Tinggi, Tuhan Jesus sama ngerua kudus dalam mulia Allah Taala. Amen. Sampi kitai. Kami minta Tuhan enggau pengasih dingaka sembiang nembiak nuan ti baruh ati. Asuh sida minta utai ti dikerinduka nuan, ngambika sida tau bulih utai ti dipinta sida. Olih Jesus Kristus, Anak nuan, Tuhan kami, ti idup lu megai perintah enggau nuan enggau Rua Kudus, ti endang Petara siku ari diatu datai ke belama-lama iya. Amen. Diatu kitai sama ninga ke bacha ari bup Epistola. Bacha diambi ari surat Saint Paul ngagai orang di Epesus, bagi empat ayat dua puluh lima ngagai bagi lima ayat dua. Nya alai anang agi bula, genap iku orang enda tau enda. Ngusoi utai ti bendar ngagai pangan diri laban kitai semua begulai dalam tubuh Kristus. Enti kita ringat anang ngasuh pengeringat kita mai kita bedosa, anang ringat Apu Sari. Anang meri awak ngagai Sitan. Orang ti selalu ngerumpak enda tau enda badu ngerumpak lalu belabuh ngereja pengawa kena ngidupka diri enggau jalai ti lurus. sereta nulung orang ti seranta. Anang ngena jaku ti ngemedis ke orang lebuh bejaku. Kena jaku ti siru penemu ti tau dikena ngemansangka pengarap orang ngambika utai ti disebut kita tau pulai ke pemanah sida ti ninga kita. Lalu anang ngasuh Roh Kudus Allah Taala tusah Laban, ulih Roh Kudus nya Allah Taala ngechap kita nyadika enggi Iya nyentukka hari penatai Iya timpuh Iya deka nebuska kita. Buai ati ti pedis, ti nganu, enggau ti ringat, anang agi manjung tauka mechat orang, anang agi begedi ati, anang nelap sereta sinu enggau pangan diri. lalu ngampun diri sama diri baka Allah Taala ti udah ngampunka kita ulih Kristus. Laban kita anak Allah Taala ti bendar, kita enda tau enda nguji diau baka Iya. Pendiau Iya enda tau enda kena kuasa pengerindu. Baka Kristus ti udah rinduka kitai lalu meri nyawa diri ke kitai, nyadi piring enggau genselan ti bebau rengut ti ngerinduka Allah Taala. Tu jaku Tuhan, Terima kasih ke Allah Taala. Dalam nama Apai enggau Anak enggau Ruah Kudus. Amen. Ba minggu ti ke sepuluh udah Triniti tu, aku mai kitai Sama berati ke surat Saint Paul ngagai orang di Ephesus ti baru udah didinga kitai tadi. Nyadi surat tu ditulis Saint Paul dalam kandang taun enam puluh satu ngagai enam puluh tiga AD. Surat tu ditulis iya lebuh iya ti agi dalam rumah tutup. Surat tu dituju ke iya ngagai orang di Ephesus ti udah arap ke Jesus Kristus. Nyadi tuju surat tu ditulis ngambi kia ulih nerangka reti pengidup ke baru dalam Jesus Kristus. Sereta awakka sida Kristian di Episus tau meretika gaya pemesai, pemanjai, peninggi, enggau penalam pengerindu Kristus dalam pengidup sida. Taja pen tuju Kristus enda ditemu enggau silik, tang Saint Paul ngarapka sida orang Kristian di Epesus ngembuan pendiau ti baru, ti penuh enggau semua utai ti endang enggi Allah Taala. Ditu aku deka mai kitai beratika reti pengidup baru dalam Jesus Kristus munyi ku Saint Paul ngagai orang di Epesus sereta mega ngagai kitai kemaya hari tu. Lebuh Saint Paul nulis surat tu, menua Episus tampak bendar ita ketegal rumah kuil ti endur nyembah dewa-dewi ti dikumbai Anatolia, Artemis, enggau Diana. Dewa-dewi tu udah disembah ba kuil nya beribu taun ke udah sebedau siku orang ke benama Yustianus nirika siti rumah gerija ba menua Episus, lalu diberi nama ngangkatka rasul John. Lebuh pengarap Kristian udah betumbuh ba menua nya, Saint Paul ngena peluang tu ngajar munyi ke disebut iya ba bup Episus bagi empat ayat tujuh belas ngagai tiga puluh dua, iya nya pasal pengidup ke baru dalam Jesus Kristus. Sereta nangkan orang Kristian di menua Epesus tu enda ngasuh sida nunda pendiau ke lama, ti agi dalam runding ti enda menuku, lalu agi diau dalam petang. Saint Paul enda ngasuh sida terunda-runda nitihka pendiau enggau sembah sida sebedau sida nyadi orang Kristian kelia. Nya kebuah Saint Paul nyebut ba surat iya ngagai orang di Epesus, bagi empat ayat dua puluh dua ngagai dua puluh empat, ngasuh sida ngelengkaka pendiau ti lama, ti nitihka gaya pengidup mensia ti bedosa ari asal. Saint Paul mega beberat ngasuh runding sida mesti digaga baru sereta idup baka orang ti baru nitih ke ajar Jesus Kristus ti nunda ke gamal enggau pendiau Allah Taala lalu mandangka diri empu nya bempu pengidup ti bendar, lurus sereta tuchi. Nyadi konsep Mensia baru munyi ku Saint Paul ditu endang amat spesial. Iya dekaka pengidup baru tu endang amat-amat bebeda ari segi kualiti pengidup mensia. Pengidup orang Kristian ti bendar iya nya pengidup ti unik sereta lebih manah agi ari pengidup lebuh ti bedau nyadi orang Kristian. Nyadi pengidup baru dalam Jesus Kristus tu mega bisi disebut Saint Paul ba surat ti kedua ngagai orang di Korint bagi lima ayat tujuh belas munyi tu, Lebuh barang orang besaum enggau Kristus, iya nya orang ti baru, iya ti lama nadai agi, iya ti baru udah datai. Pia mega Saint Paul madah ngagai orang di Roma bagi lapan ayat tiga puluh semilan munyi tu, Nadai utai ulih nyerara ka kitai ari pengerindu Allah Taala ti endang enggi kitai ulih Jesus Kristus Tuhan kitai, baik ke nya utai dunya tu. Enti kitai amat nyadi orang baru sereta nanggam teguh kaul kitai dalam Jesus Kristus. Laban munyi ku Saint Paul ngagai orang Kristian di Rome bagi empat belas ayat tujuh belas munyi tu, Perintah Allah Taala ukai pasal makai enggau ngirup, tang pasal pengelurus, pemaik enggau pengelantang ti diberi Roh Kudus. Saint Paul mega nyebut mensia baru tu laban dikena iya nunjukka chara baru ti patut dititih ke semua orang Kristian ti betuai ke Jesus Kristus. Jesus Kristus nya endang pun pengidup baru laban semina nengah Iya siku aja Allah Taala ulih ngatur utai ti baru ba dunya tu. Munyi ke dipadahka Saint Paul ngagai orang di Rome bagi lima ayat lima belas munyi tu, Tang pemeri Allah Taala enda sebaka enggau dosa Adam. Dosa Adam amat mai mayuh orang mati ba tubuh enggau semengat. Tang pengasih Allah Taala lebih besai agi, lalu baka nya mega utai pemeri Iya ulih pengasih Jesus Kristus. Munyi ke dipadahka Saint Paul ngagai orang di Kolosi, bagi dua ayat tiga belas munyi tu, Dulu menya kita baka ti udah mati laban dosa, laban diperintah gaya pengidup mensia ti bedosa. Tang diatu Allah Taala udah merika kitai pengidup sama enggau Kristus. Allah Taala ngampun semua dosa kitai lebuh Iya mati di atas kayu regang. Nya kebuah, Jesus Kristus dekaka kitai nyadi orang ti baru. Orang baru ti idup dalam Jesus Kristus sereta baru ba semengat enggau pikir kitai. Munyi ke disebut Saint Paul ngagai orang di Episus bagi empat ayat tujuh belas ngagai lapan belas munyi tu, Jesus mega deka ke kitai muai lengis pendiau pengidup kitai ke lama ti nadai menuku runding, ti tau mai kitai tesat dalam pengidup sembah kitai ngagai Allah Taala. Munyi ke dipadah Saint Paul ngagai orang di Epesus bagi empat ayat dua puluh empat ngagai tiga puluh dua munyi tu, Kita enda tau enda idup baka orang ti baru, ti udah digaga nunda ke gamal Allah Taala, lalu mandang kediri bempu pengidup ti bendar, ti lurus sereta tuchi. Nya alai anang agi bula, genap iku orang enda tau enda nusoi utai ti bendar ngagai pangan diri. Laban kitai semua begulai dalam tubuh Kristus. Enti kitai ringat, anang ngasuh pengeringat kitai nya mai kitai bedosa. Anang agi ringat sampai apus hari. Anang meri awak ngagai Sitan nambahka pengeringat kitai. Orang ti selalu ngerumpa enda tau enda badu ngerumpa, lalu belabuh ngereja pengawa kena ngidupka diri enggau jalai ti lurus sereta nulung orang ti seranta. Anang ngena jaku ti tau ngemediska ati orang lebuh bejaku. Kena meh jaku ti siru, penemu ti tau dikena ngemansangka pengarap pangan diri. Ngambi kutai ti disebut kitai tau pulaika pemanah enggau pangan kitai ti ninga kitai. Lalu anang ngasuh Roh Kudus Allah Taala tusah. Laban ulih Roh Kudus nya Allah Taala udah ngechap kitai nyadika enggi Iya nyentuk ke ari penatai Iya ti endur timpuh Iya deka nebus kitai ari dosa. Buai ati ti pedis, ti nganu, enggau ati ti ringat. Anang agi begedi ati enggau pangan diri, tang nelap sereta sinu enggau pangan diri, lalu ngampun diri sama diri, baka Allah Taala tudah ngampun kitai ulih Jesus Kristus. Pia ku Saint Paul madah ngagai orang di Epesus. Nyelai kati ke ajar Saint Paul tu tau diperatika kitai orang Kristian kemaya hari tu. Siti pekara ti patut diperatika kitai dalam pengidup kitai iya nya kitai tu orang ti lemi, lalu begunaka saup Allah Taala ngangkat sereta ngeringka kitai dalam pengidup. Lebuh kitai teterap sereta labuh dalam pendiau pengawa pengidup kitai ba dunya tu, maya tu meh Sitan datai ngeruga ati enggau runding kitai, lalu ngasuh kitai berunding kediri empu sereta ngerunding diri empu enda ulih Angkat agi dalam pengawa pengidup ti udah dikereja kitai. Sitan sigi ngena peluang ke lemi tu ngasuh kitai enda ngingatka kuasa Allah Taala agi. Kuasa Allah Taala ti ulih ngangkatka kitai baru. Nyadi maya tu meh kitai jampat nyebut, Nama kebuah Allah Taala enda nulung aku? Lalu ketegal nya meh Sitan lalu mai kitai ngagai jalai ti nitihka pendeka iya lalu ngujungka kitai tesat baru ba jalai pengarap. Lebuh kitai teterap tetingkap dalam pengidup, kitai anang jampat berunding ke Allah Taala nya enda nulung kitai dalam pengidup. Tang kitai patut berundingka kuasa pemaik enggau pengering Iya ti udah disediaka Iya ba mua siku-siku kitai. Semina kitai ti patut milih, kuasa ni ti deka dipilih kitai, sekalika kuasa Sitan tauka kuasa Allah Taala. Enti kitai orang Kristian dekaka pengidup baru dalam Jesus Kristus, kitai patut milih kuasa Allah Taala, lalu ngasuh Iya bekereja dalam pengidup kitai ti bisi pengelemi tu. Ngambika kitai tau bulih penyaup enggau pengering lebuh kitai teterap tetingkap dalam pengidup dunya tu. Kitai patut mega nyerahka pengelemi kitai dalam sampi enggau sembiang ngagai Allah Taala dalam nama Jesus Kristus. Nya alai nama kebuah kitai ngena nama Jesus Kristus? Laban ba Jesus Kristus aja ti ngajar kitai pasal pemendar kuasa Allah Taala. Ti kitai meda ba Injil Saint John bagi enam ayat enam puluh tujuh ngagai enam puluh lapan bisi ngenang pasal orang mayuh ti udah nitih ke Tuhan Jesus. Tang ba tengan jalai orang mayuh tu lalu bebali runding. lalu enggai bejalai nitihka Jesus lebih jauh agi ketegal ti enda tan sereta enda liat ati. Nyadi, meda baka nya, dia Tuan Jesus lalu nanya bala murid iya ti dua belas iku. Ku iya, Kati ke kita deka kita pulai baka sida nya? Tang Simon Peter nyaut iya munyi tu, Tuhan, sapa orang ti dititihka kami agi? Kami tetap nitihka Nuan, laban semina ba Nuan siku aja ti bisi jaku ti meri pengidup meruan. Reti nya, ba nama Jesus Kristus enggau leka jaku Iya aja ti bisi pengidup ti meruan. Nya alai, ketegal pengarap sida murid dua belas iku nya ke Tuhan Jesus ti ngasuh sida nya lalu tetap nitihka Jesus datai kia diregang ba atas kayu regang. Taja pen mayuh penguji nuntung bala murid Tuan Jesus sepemanjai pejalai sida ke Jerusalem. Tang sida tetap nitih kia enggau penuh pengarap. Bah kati ke kitai orang Kristian ti mayuh pengelemi tu deh? Ti selalu kena tuntung penguji dunya tu. Sanggup ke enda kitai nyadi orang ti baru lalu nitihka Jesus Kristus enggau penuh pengarap sereta enda mantul ngapa lebuh kena tinggang penguji dalam pengidup kitai besari-sari. Siti utai ti patut diperatika kitai enti kitai sanggup nitihka Jesus Kristus enggau penuh pengarap iya nya dek iya deka nyendiaka kitai pengadang ati. Lebuh kitai betunga enggau penanggul tauka penusah dunya tu, kekadang kitai pedis bendar deka arap ke Allah Taala laban kitai kurang pengarap ba Jesus Kristus sereta ngerundingka Jesus Kristus nya enda ulih nulung kitai. Ari nya kitai lalu berunding deka mulaika runding kitai ngagai pendiau enggau sembah ke lama, baka miring enggau nyembah petara ke bukai Petara ke udah dilengkaka kitai. Tang ti kitai arapka Jesus Kristus nya enggau penuh pengarap sereta tegap tetap bepanggai ba iya siko aja. Dia kitai deka ngasaika pengering, pengerindu, pengasih enggau penyaup ari iya. Siti mega utai ti patut diperatika kitai lebuh kitai kena tinggang penusah. penanggul, pemerinsa tauka penyuntuk. Sekali ke utai tu nyadi ba pengidup kitai ketegal atur Allah Taala tauka ketegal pendiau lama kitai ti agi dilamun dosa. Nya kebuah Allah Taala datai ke dunya tu dalam Jesus Kristus, laban Iya deka nyelamatka kitai ari ti dikuasa kuasa dosa ti datai ari penemu Sitan. Nya kebuah, lebuh Jesus Kristus datai ke dunya tu, Iya ngajar kitai utai ti baru. Baru ba ati, runding, enggau pendiau kitai. Ngambika kitai ulih ninggalka penemu Sitan ti udah malut ati enggau runding kitai. Laban Tuhan Jesus dekaka kitai dipeda nyelai agi ari segi runding enggau pendiau dalam pengidup kitai orang Kristian. Pendiau ti nitihka ajar Jesus Kristus. Enti kitai arapka Jesus Kristus enggau penuh, lalu enda ngingatka Petara lama ti udah dilengkaka kitai, Dia iya deka merika kitai pengadang, pengeliat ati, enggau pengelantang. Kena kitai betapi enggau penanggul tauka penusah dalam pengidup kitai besari-sari. Pia mega enti kitai arapka Jesus Kristus endang amat Allah Taala, dia kitai deka ngasaika pemaik, pengasih, enggau pengerindu Allah Taala. Taja pen kitai diau dalam penanggul, penyuntuk, penusah, penyakit, tauka pemerinsa. Nya kebuah Saint Paul ngajar kitai patut nitihka Jesus Kristus enggau pendiau ke baru. Ngambika kitai bisi penyelai ari segi pendiau ti lama. ti betuai ke perintah Sitan. Kitai orang Kristian, enti kitai deka idup dalam pendiau ti baru, kitai mesti arapka Jesus Kristus nya endang orang ti dianjung Allah Taala ari serega ke dunya tu, lalu nyadika Jaku enggau Penyelamat kitai mensia. Nya kebuah kitai selalu nyebut batang pengarap kitai orang Kristian. Ngambika kitai ulih dikingatka sapa Allah Taala, sapa Jesus Kristus, enggau sapa Roh Kudus. Nama kaul sida tiga tu enggau pangan diri, lalu nama pengawa sida tu ke kitai mensia? Nya kebuah lebuh kitai dibaptisa, Kitai disebut orang ti baru. Kitai diada ke baru enggau pendiau ti baru ti betuai ke Jesus Kristus. Lebuh kitai nyadi orang Kristian, kitai ukai semina deka dipeda bisi pengarap aja. Tang, nyadi orang Kristian tu sama sebaka ngubah pengidup Ari pendiau ke lama ngagai pendiau ke baru. Ngelengkaka pendiau ke lama lalu nitihka pendiau ke baru dalam Jesus Kristus. Lebuh kitai nyadi orang Kristian, kitai deka diubah Allah Taala ba jalai pengidup. Ari pendiau mensia ke lama ti penuh enggau dosa ngagai pendiau mensia ke baru di dalam Jesus Kristus. Ngambika nengah iya, kitai ulih diselamatka ari tanggam dosa asal ti datai ari Adam. Nya kebuah Saint Paul nerangka enggau silik bekeni pendiau mensia ti lama ti dilamun dosa enggau mensia ke baru dalam Jesus Kristus. Nyadi diatu aku ka mai kitai beratika Bekeni gaya pengidup ke lama enggau pengidup ke baru, munyi ko Saint Paul. Nyadi Saint Paul nyebut ba bup iya ngagai orang di Episus bagi empat ayat lapan belas ngagai semilan belas ti ngenang pasal mensia ke lama. Keterubah iya, kitai agi meruan diau dalam pemetang. Ati kitai agi dilamun pemetang. Kitai enggai sereta nagang diri empu ari ti deka meda penampak mulia Allah Taala nengah Jesus Kristus. Enti kitai agi dalam petang reti nya kitai nadai bagi dalam pengidup baru ti diberi Allah Taala. Lalu kedua, Kitai agi ngembuan ati enggau runding ti enda mereti sereta kih. Kitai sengaja deka nganchurka pengidup kitai empu. Baka nya mega sekeda kitai orang Kristian. Taja udah Kristian, tang pikir kitai agi enda mereti sereta kih ba pengawa pengarap. Kitai agi ka ngereja pengawa sembah lama kitai ti betuai ke dewa dewi. Lalu ketiga, pengidup kitai jauh ngejang ari Allah Taala. Ketegal nya pengidup kitai enda ngembuan pemaik dalam ati kitai sereta enda ngerunding jalai ke serega. Kitai semina mikirka penyenang diri empu aja, kitai enda mikir bekenika gaya nasib pengidup ke jemah ila, lebih agi lebuh maya kitai ninggalka dunya tu. Kitai nadai ngira penyelamat nengah Jesus Kristus dalam pengidup kitai. Lalu ke empat, kitai seruran ngembuan penemu ti mabu pasal Allah Taala. Ukai semina sida ke bedau Kristian, tang kitai ke udah Kristian tu pen. Taja pen selalu datai ke gerija, tang penemu kitai agi mabu ba ajar Allah Taala. Lalu pedis amat deka nerima pemendar Allah Taala. Jaku Allah Taala enda ulih diterima kitai lalu ngujungka kitai agi baka pendiau ke lama lalu nadai ubah taja pen kitai udah dibaptisa tauka ditetap. Nyadi diatu aku mai kitai meda sapa mensia baru ko Saint Paul ba Episus bagi empat ayat dua puluh ngagai dua puluh tiga. Keterubah iya, mensia baru tu iya nya orang ti deka belajar sereta ningaka ajar pasal Allah Taala, Jesus Kristus enggau Ruah Kudus. Ari kitai deka belajar dia kitai deka nemu pasal penyabar, pengasih, pengampun, penaluk, pengeliat ati sereta nemu pasal pengarap kitai empu. Kitai belajar ke bekeni kitai ulih nitihka atur Iya. Nyentukka kitai ulih nyadi sebaka enggau Jesus Kristus. Lalu kedua, enti kitai deka nyadi orang ke baru dalam Jesus Kristus, kitai patut nerima berekat Tuhan ba pengidup kitai enggau jaku puji sereta terima kasih. Mayuh kitai semina deka minta sereta nerima aja berekat Tuhan Tang pedis amat deka meri puji enggau terima kasih ngagai Allah Taala. Kitai patut belajar selalu besyukur ke semua utai ti diterima kitai ba pengidup dunya tu, baik ke nya maya lantang tauka maya tusah. Lalu ketiga, lebuh kitai nyadi mensia baru dalam Jesus Kristus, kitai patut bisi ngembuan ati ti sabar. Ati ti ulih ngampun. Ati ti nelap. Ati ti siru. Ati ti bisi pengasih enggau ati ti deka ngaga pemaik baka Tuhan Jesus Kristus. Lalu ke empat, tiap iku kitai ti deka nitihka Jesus Kristus, kitai patut ngelengkaka pendiau ti lama lalu nitihka iya enggau pendiau ke baru. Enti kitai enda ngelengkaka pendiau ti lama, nya deka ngemediska pengidup kitai empu. Kitai enda ulih betuaika petara dua iku, iya nya Allah Taala enggau Sitan. Kitai tentu deka mejah Siku, lalu ngasuh kitai baka ke enda sabar, enda taluk, sumbung, pikir pikir kitai semina ke pengidup pemerindang dunya aja. Runding ti deka nerima berekat Tuhan enggau chara mudah aja. Lebuh kitai enda nerima berekat Tuhan tauka peminta kitai enda dikenataika ba kitai, dia kitai lalu deka ngelaban. sereta nyumpah bala pederi gerija enggau Allah Taala. Nya alai lengka ke pendiau ti lama, lalu pun ke pendiau ti baru ti betuaika Allah Taala dalam Jesus Kristus ti siku aja. Ngambi kia nyamai sereta mudah gerah merekat ke pengidup kitai. Lalu kelima, enti kitai deka nyadi nembiak ti baru dalam Jesus Kristus, kitai patut nulak penemu Sitan, nulak semua pengawa iya enggau semua semaya bula iya dalam pengidup lama kitai. Kitai ti udah nyadi orang Kristian, patut ngaku pengarap kitai ti betuai ke Jesus Kristus, lalu ngesal ati ke dosa kitai, ngambika kitai ulih ngenataika sembiang enggau sembah kitai ngagai Allah Taala enggau ati ti tuchi sereta ngesal bendar ke penyalah ti udah ngelaung ke sembiang enggau sembah kitai ke Allah Taala nengah nama Jesus Kristus. Nya alai bala menyadi ke, ke penudi iya, enti kitai deka nyadi orang Kristian ti baru dalam Jesus Kristus, kitai anang nitihka peneka ati kitai diri empu. Tang titihka meh adat enggau atur Jesus Kristus. Anang enda beserakup dalam Jesus Kristus, lalu buai ati enggau runding ti kih, ti sumbung, ati ti ngelaban Allah Taala, ati ti enda sabar, enggau pengawa ti enda manah ti ngelaban adat enggau peneka Allah Taala. Nyadi meh mensia ti baru ti udah ditempa Allah Taala dalam pemendar enggau pengudus Iya. Nyadi meh senyata Allah Taala ngelaban penemu Sitan, ti selalu mai kitai limpang ari jalai Iya. Giga meh jalai selamat enggau jalai berekat nengah kitai ti taluk nyembah sereta ngereja pengawa Allah Taala enggau pengelurus sereta kudus. Gaga meh pemaik enggau diri sama diri, ngambika pendiau Jesus Kristus ulih dipeda ba pengidup kitai ti nyadi mensia ti baru dalam Jesus Kristus. Laban enti kitai nyadi orang Kristian ti taluk ba pengarap ti betuaika Jesus Kristus, kitai endang seruran deka ngereja utai ti badas nitihka ajar Iya. Lalu kitai deka dikena Allah Taala, ngemansangka pengawa eklisia Iya ba dunya tu. Nya alai aram meh kitai nitihka ajar Saint Paul ba bup Epesus bagi empat ayat tujuh belas ngagai tiga puluh dua nya tadi. Enti kitai ngasaika diri agi dalam pendiau ti lama, Nya alai aram mih kitai sama-sama ngubah pendiau pengidup kitai ngagai pendiau pengidup ke baru dalam Jesus Kristus ti siku aja. Ngambi ke ba kitai amat-amat berubah sereta baru ba pengidup pendiau kitai ti nyadi orang Kristian ba dunya tu. Ngambi ke kuasa dosa ti datai ari Sitan enda ngelimpangka kitai agi. Aku tetap besampi minta Tuhan ti Allah Taala seruran ngiring kitai enggau kuasa Ruah Kudus Iya nitih ke ajar Jesus Kristus ti bendar pasal kuasa Allah Taala. Nyelai Tuhan merekatka kitai semua. Dalam nama Apai enggau Anak enggau Ruah Kudus. Amen. Kitai sama nyebut batang pengarap kitai orang Kristian sama sereta. Kami arap ke Allah Taala, ti Petara siku aja, ti Apai Semadu Bekuasa, ti ngaga serega enggau bumi, enggau semua utai ke dipeda enggau semua utai ke enda dipeda. Kami arap ke Tuhan siku aja, Jesus Kristus, Anak Tunggal Allah Taala,

Iya nurun ari serega ketegal kitai, laban deka nebus kitai mensia. Ulih kuasa Ruah Kudus iya diadaka meria dara tuchi lalu nyadi mensia. Ketegal kitai iya diregang diletak Portius Pilatus, iya merinsa, mati lalu dikubur. Ari ti ketiga iya angkat idup baru ngamatka jaku dalam Surat Allah Taala kelia. Iya pulai ke serega lalu duduk ari puak kanan Allah Apai. Iya deka datai baru enggau mulia, deka milih orang ti manah enggau ti jai, sampal ti agi idup enggau ti udah mati, lalu perintah Iya deka meruan belama-lama. Kami arap ke Rua Kudus ti Tuhan, ti meri pengidup. Iya datai ari Apai enggau Anak. Iya sama sebaka enggau Allah Apai enggau Allah Anak. sama disembah lalu dikemesai. Iya udah bejaku beseruanka sida nabi. Kami arap ke siti eklisia aja ti kudus ti kutelika ti bepun ari sida rasul. Kami ngaku siti baptisa dikena ngampun dosa. Kami nganti pengangkat orang ti udah mati enggau pengidup ti meruan dalam dunya ti ka datai. Amen. Kitai nampung enggau sampi pinta besampi kitai. Aram kitai besampi ke eklisia sereta ke semua mensia dalam dunya tu, lalu meri terima kasih ke semua pemanah Allah Taala ba kitai. Allah Taala temadu bekuasa. Apai kami ti di serega. Nuan udah besemaya deka ninga ke sampi kami ti minta dalam pengarap. Nyalai kering ke Bishop kami Donald enggau Nelson ke semua bala padri, bala deacon, katikis, sub-deacon, lay reader, enggau semua eklisia ti betuai ke Kristus. Awa ke semua orang ti ngaku dalam nama nuan tau begempung dalam pemendar nuan, begulai diau dalam pengerindu nuan, lalu mandang kemulia nuan di sebelah dunya. Beri penemu enggau pengelandik ke semua orang ti megai kuasa, lebih agi kami besampi ke menua kami Malaysia. Kami besampi minta nuan Tuhan meri pemaik, meri pemanah, meri pengelurus, meri penyamai, meri pengerai ngagai menua kami tu. Kejauhka semua utai ti tau ngasuh kami bebagi, ngasuh kami charut, ngasuh kami belaya. Kami besampi ke Yang di-Pertuan Agong kami besampika Perdana Menteri kami di Malaysia ditu. Awakka sida ke nyadi ketuai ba menua tu tetap diberi nuan penemu, diberi nuan pengerindu, diberi nuan pengasih. Awakka sida iya ulih ngatur menua kami dalam jalai pemanah, pengelurus enggau pemaik. Lalu pia mega kami besampi ke menua kami Sarawak. Lebih agi kami besampi ke Yang di-Pertuan Negeri kami, ketuai menteri ba menua kami Sarawak ditu enggau semua bala kabinet, bala menteri, bala ketua masarakat, tuai-tuai rumah enggau semua orang ti ngiring menua kami dalam jalai pemansang, jala jalai pengidup. Nya alai kami besampi minta nuan merekat ke menua kami lebih agi minta nuan ngiarka penyakit covid semilan belas ari menua kami di Malaysia enggau di Sarawak ditu. Lalu pia mega. Asuh menua kami enggau semua menua bukai tau bebasaka pangan diri lalu ngereja utai ti tau pulaika penguntung semua. Beri berekat nuan ke semua kami ke kami sebilik ke pangan kami. sereta enggau orang ti diau sema kami. Awakka kami tau ngereja pengawa Kristus dalam pemanah enggau pangan diri, lalu rinduka diri sama diri baka Kristus ti rinduka kami. Kelantang, lalu geraika sida ti natka penyakit ba tubuh, ati, enggau roh. Lebih agi, kami besampi. Kesemua bala kami di Malaysia enggau di Sarawak ditu, lebih agi ba dunya tu, ti udah kena rampit penyakit covid semilan belas, ti benung ngenat ke pemedis penyakit nya baika nya di pusat kuarintin tauka ba hospital. Beri pengerai, beri penyamai, beri pengelantang, beri penyaup ngagai sida ti kena penyakit nya Tuhan. Awak sida iya jampat gerai, jampat nyamai baka selama. Lalu pia mega kami besampi ke semua orang ti sakit, baik ke nya di rumah tauka di hospital. Sida ke nyau tuai ke nyau enda dapat besampi mega ke sida ke timpang pendiau. enggau sida ke nadai apai indai ti ngasaika diri sakit ba ati enggau runding sida. Lalu pia mega kami besampi ke semua penyakit ti datai ari kuasa Sitan ti udah ngerampit kami. Nya alai buai semua leka penyakit nya ari pengidup kami mensia lalu beri ke semua kami lebih agi sida ti bendar ngenat ke pemedis penyakit baik ke nya penyakit covid tauka penyakit ke bukai beri peransang enggau pengadang ati lebuh nat ke penusah. lalu beri ke sida pengaga ati ti datai ari selamat nuan. Nya alai dinga ke kami lebuh kami ngingat ke sida ke udah mati ti arap ke Jesus Kristus. Nya alai kitai sama ngingat ke semua kaban belayan kitai ke udah ninggal ke kitai ari dunya tu. Nya alai nitih ke semaya nuan. Berika kami sama enggau sida bagi dalam Perintah Nuan ti meruan belama-lama. Nya alai andal ati begulai enggau semua orang tuchi, kami meri diri sampal enggau orang Kristian bukai mega ke dalam pengerindu Nuan. Kitai sama nyebut. Apai ti kasih, sambut sembiang kami tegal Anak Nuan, Jesus Kristus ti Penebus kami. Amen. Besampi kitai, Tuan Allah sama enggau semua orang Kristian di tiap gerija dalam eklisia eklisia Nuan. Ti alai tubuh enggau darah Anak Nuan diinjuk kepiring ti kudus dalam Sakramen Eukarista. Kami muji lalu ngenang Nuan. Kami meri ke Nuan tubuh enggau semengat kami. Bai kami begulai enggau Nuan berari. Kami minta dalam nama Jesus Kristus, Anak Nuan, Tuhan kami. Amen. Tuhan Jesus Kristus ti rindu ke kami. Kemaya tu kami enda tau nyambut Nuan dalam sakramen ti diletak Nuan. Utang kami minta Tuhan tama ke dalam ati kami, lalu meruan diau enggau kami berari. Kami muji Nuan ulih Nuan udah nyadi mensia, ulih Nuan udah bekereja lalu merinsa di dunya tu, ulih Nuan udah mati, ulih Nuan angkat pulai idup baru, ulih Nuan pulai ngagai serega. Enggau pengabis ati kami rinduka Nuan. Anang ngasuh kami beserara enggau Nuan. Tang bai kami ngasaika pengerindu nuan berari-ari. Amen. Tuhan, kasihka kami ti diau di dunya tu. Kasihka semua eklisia nuan. Berika kami ati baruh, ati ti rinduka nuan, enggau ke semua nembiak nuan. Ati ti tuchi enggau ati ti nemu nagang diri. Saup kami diau manah agi ari selama tu. Saup kami nangi ke nuan lalu betuai ke nuan. Dalam semua kereja enggau pemerinsa, kami tetap bepanggai dipengasih nuan aja. Kasih ke semua mensia laban nuan udah mati awak ke ngidup ke semua sida. Beri pengasih enggau pengampun ke semua orang ti agi idup lalu beri selamat Enggau pengidup ti meruan ke semua sida ke udah mati. Amen. Diatu kitai sama nyebut sampi ke diajar Tuhan Jesus sama sereta, Apai kami ti di serega, kudus meh nama Nuan. Datai meh perintah Nuan, jadi meh peneka Nuan. Baka dalam serega baka nya dalam bumi. Beri ke kami pengidup tiap hari. lalu ampun semua penyalah kami, baka kami ti ngampun orang ti salah ngelaban kami. Intu kami ari penguji, lalu lepaska kami ari penyai, kera Nuan timpu perintah enggau kuasa enggau mulia, datai ke belama-lama iya. Amen. Allah Taala. Triniti ti kudus ngasuh kita kering dalam pengarap enggau pengerindu, ninding kita ari semua utai, lalu ngiring kita dalam pemendar enggau selamat Iya. Lalu berekat Allah Taala Temadu Bekuasa, Apai, Anak, enggau Ruah Kudus diau enggau kita ngintu lalu nyaga kita ari diatu datai ke belama-lama iya. Amen. Kena kitai ngujungka sembiang kitai, kitai nyanyi siti agi lagu ke benama. Tuhan tu meh pengidupku.